Kelly?
Joël? So, wou, wou wärs du eigentlech déi lescht 4 Méint? Et ass wonnerschéin, dech emrem ze héieren, mee iergendwéi hu mer elo laang näischt vun dir héieren. Jo, dat stëmmt. Dat ass léif, dass du frees. Ech hu meng Masteraarbecht geschriwwen, fäerdeg geschriwwen. Oh, gutt.
An et war, et war intensiv. Ech sinn stolz op mech, mee och frou, dass et eriwwer ass. An nom Masteraarbecht schreiwen konnt ech fir d'éischt emol eng Woch net esou vill produktiv Saache maachen.
An dunn hunn ech mer eng Reality-TV-Show ugekuckt. Wat de Grond ass, firwat mer haut hei sinn. The Ultimatum Queer Love heescht se.

Ma dann, häerzlech wëllkomm an enger neier Episod Méi wéi Sex. Wëllkomm zréck Kelly. Merci.
Ech hat lech scho e bësse gefäert, mir giffen iwwer deng Master-App schwätzen, vläicht e puer Leit och. Mee nee, mir schwätzen iwwer eng Reality-TV-Sendung. Wat, wat huet et domadder op sech?
Also, The Ultimatum ass eng Sendung, wou eng Persoun onbedéngt sech wëll bestueden an déi aner Persoun sech net esou sécher ass. An d'Format vun der Sendung ass esou, dass si halt do eraginn an dann léiere se déi aner Koppelen, bei der queerer Editioun sinn et 5 Koppele, kennen An dann deen zweeten Dag trennen se sech an deene Koppelen an deem se komm sinn, wou déi eng Persoun eben den Ultimatum ginn huet an déi aner Persoun en Ultimatum kritt huet. A si fänken un jiddereen anescht, well an enger queerer Editioun geet dat, ze daten a sech eng nei Bezéiungspersoun ze sichen. An dann kommen dräi Wochen, wou se en Trial Marriage, also eng. Versuchsehe mat där neier Persoun hunn. Al kucke wéi et mat där funktionéiert. An dann 3 Woche mat der Persoun mat där se komm sinn, fir sech dann mussen ze entscheeden, déi Persounen déi d'Ultimatum kruten, Maan ech en Heiratsantrag oder net? An déi Persoun déi den Ultimatum gestallt huet, déi sech wëll bestueden, ka sech entscheeden, Bestueden ech meng Persoun mat där ech komm sinn, déi Persoun mat där ech mäin éischten Trial Marriage hat, oder ginn ech eleng heem? An an där Dating Show, wéi och a ganz villen aneren Dating Shows och, gëtt et esou eng grouss Erzielung, nämlech You are the one for me, Are you the one for me? Dat ass am Fong déi Fro, ëm déi sech alles dréit, Bass du meng éiweg grouss Léift? Kann ech, an dat ass un Déngen esou, déi wichtegst Entscheede vu mengem Liewen treffen? Hues du mech genuch gär? Hu mir eis gutt genuch gär fir fir ëmmer zesummen ze sinn? Well dat ass elo d'Decisioun an dann ass driwwer. Genau, an esou sinn ech op déi Idee komm fir déi Episod vun haut. Also schwätze mer haut iwwert de Mythos vun der éiweger, grousser, eenzeger Léift. Mhm. Mhm.
Jo. Ech mengen, muss een net wierklech vill erklären, wat dat ass, well jiddweree kennt dat iergendwéi aus esou Sendungen, wéi s du et elo grad gesot hues, aus Märercher, aus Filmer a Serien. An jo, et stellt ee sech dann awer oft d'Fro, Wou kënnt dat eigentlech hier, dat mer alleguerten e bësse sou d'Gefill haten, et giff Sou déi eng Persoun ginn, déi fir eis déi richteg wier, iergendwou. Jo,
ech mengen, et gëtt keng einfach Äntwert op déi Fro, Wou kënnt dat hier, wou kënnt dee Mythos hier vun der grousser éiweger Léift? Well et vill gesellschaftlech Strukture ginn, an deenen dat souzesoen dran ass. Also ech mengen, dee Mythos erfëllt vill sozial Funktiounen, fir wéi eis Gesellschaft strukturéiert ass a wéi mer eis a Bezéiung setzen, fir dat oprecht ze erhalen, sou wéi et elo ass quasi. Dowéinst, léif Nolauschterer, innen, bear with us, mir probéieren et erofzebriechen, mee et geet ëm Strukturen, géing ech soen, oder Joël? Jo, also ech denken, et geet ëm vill verschidde Strukturen, déi eist gesellschaftlecht Liewen dominéieren, déi eist ekonomescht Liewen dominéieren, déi eis zwëschemënschlech Bezéiungen dominéieren, déi einfach e bëssen iwwer allem stinn. An ech denken, dat huet vill domadder ze dinn, wéi déi lescht zwee, dräihonnert Joer sech virun allem an, am Westen, an Europa sech, jo, d'Gesellschaft entwéckelt huet, also virun allem ökonomesch, dat mer eben esou eng Rollenopdeelung vu Männer a Fraen haten, an déi halt ass, dat Männer schaffe ginn an an der ëffentlecher Sphär ënnerwee sinn, a Fraen halt ënner Guillemeten net schaffe ginn, mee dofir ganz vill onbezuelten Aarbecht maachen, am Haushalt, an Kannererzéiung, emotional Aarbecht, a sou weider a sou fort. An Dat klappt halt am beschten wann ee sech zu zwee zesummen deet an déi Aufgaben halt vun enger Koppel iwwerholl ginn, déi sech dann géigesäiteg déi Aufgaben ofhëlt an dat klappt am beschte wann een déi Leit uneneen bënnt an dat klappt natierlech am beschte wann een hinnen zielt dat si zesumme gehéieren an ëmmer sollen zesumme bleiwen.
Fir dass dat méiglechst reibungslos funktionéiert. Dat erënnert mech e bëssen un de Relationship Escalator, iwwer deen ech jo schonn elo e puermol an Episode geschwat hunn, nämlech déi Virdefinitioun vu wéi Bezéiungen am Fong sollte gelieft ginn, nämlech dass ee sech halt kenneléiert an dann nähert ee sech e bëssen un a geet op Dates an dann léiert ee vläicht d'Frënn kenne vun där anerer Persoun, gëtt ëmmer méi an hiert Liewen involvéiert, dann léiert ee vläicht d'Famill kennen, dann iwwerleet ee sech, ob ee weess ech net, e gedeeltene Wunnsëtz wëll hunn, dann iwwerleet ee sech, wann een zesumme geplënnert ass, ob een d'Finanze villäicht deelt, ob ee sech wëll bestueden. Da reproduzéiert ee sech, kritt Kanner an et gëtt esou quasi deen, dee virgefäertegte Wee, wéi een dozou kënnt, datt déi Opdeelung vun Aarbecht gutt oprecht erhale gëtt quasi an wéi dat an der Gesellschaft och ëmmer weidergeet, sech ëmmer reproduzéiert. A wann een net dee klassesche Wee, géing ech elo mol soen, vun zesummen en Appartement lounen, kafen, en Haus bauen, wéi och ëmmer, an da Kanner kréie geet, dat oft als Indikator gesi gëtt vun, et funktionéiert eppes an der Bezéiung net, ou dat ass falsch, well de Relationship Escalator, also quasi esou déi Rolltrap, geet ëmmer weider erop, a wann een wëll erëm eng Stuf erofgoen, ass een am Fong net mat där richteger Persoun zesummen, well mat där richteger Persoun géingen all déi Stufe jo gutt klappen. An et ass e belscher Scheitert, wann een an déi Virstellunge vun deem Bezéiungswee net erapasst quasi. An datt et och schwéiereg ass, iergendwéi gesellschaftlech do auszebriechen. Also wann ech et mer esou virstellen, ech weess net, ob der schonn eng Kéier probéiert hutt, op enger Rolltrap d'Stufen no ënnen ze goen, mee d'Beweegung vun der Rolltrap ass jo ëmmer weider no uewen. Dat heescht, dat ass och relativ ustrengend, mengen ech. Ass och en Deel dovunner iergendwéi. wann een dat net esou eskaléiere wëll. Jo, dat sinn déi Schrëtt, déi virgi sinn an un déi ee sech am beschten hale soll an un déi ee sech och halt ganz vill Saachen orientéieren. Also d'Geschicht vum Mariage im Wandel der Zeiten, déi kënne mer elo hei net widderhuelen an déi ass, mengen ech, och komplex, mee meeschtens ass et jo einfach ëm eng ökonomesch a bei verschiddene Leit, déi adeleg wären, wouriwwer mer dann an der Geschicht ëmmer vill héieren, jo och oft ëm politesch Verbindunge gaangen. Bon, ech mengen, datt déi politesch Verbindungen och bei net-adelege Mariagen deelweis esou waren, esou mir leeën eis Lännereien zesummen an engem Duerf an duerfir bestuede sech däi Meedchen a mäi Jong an dann hu si herno e grousse Bauerenhaff zesummen. Dat ass jo och politesch, och wann et virun allem materiell ass, mee dat huet jo och eng politesch Envergure. Mee wourop ech elo erëm eraus wollt, den, de Mariage haut huet jo virun allem awer och ekonomesch Virdeeler fir déi zwee Leit, déi sech bestueden a si sollen dann domadder ugereegt ginn, fir zesummen Kanner ze kréien an déi zesummen opzezéien. an deenen dann och wa méiglech erëm iergendwéi Räichtum weider ze verierwen an esou iergendwéi Kapital opzebauen an dee ganze System um Lafen ze halen. Déi Erzielung, déi Legend, dee Mythos vun der éiweger Léift a vun der Mir si vun Dir bestëmmt, dat ass schonn zimmlech zentral fir dee Gesellschaftsmodell wéi mer en hunn. A fir de System ze benennen oder de Gesellschaftsmodell, wat natierlech domat eraspillt, ech soen et elo eng Kéier, och wann et grouss Wierder sinn, sinn de Kapitalismus a wéi en hautzudaags a senger Form ass, dass du Wettbewerb, Kaf, Verkaf halt och ëmmer Deel vun eise private Bezéiungen ass. An d'Patriarchat, also dee System, dee Männer an hire Ressourcen, an den Attributer, déi se anscheinend hunn, méi héich setzt wéi Fraen. An en Deel vum Patriarchat ass natierlech och Heteropatriarchat, déi Virstellung, et ginn zwee Geschlechter an nëmmen zwee Geschlechter an et ass een ëmmer eent vun deenen zwee an déi bezéie sech op eng romantesch Aart a Weis openeen. An dat verännert sech och net, also souwuel net wéi ee Geschlecht een huet, wéi och op wéi ee Geschlecht ee sech quasi romantesch sexuell bezitt. Dat nennt een Heteronormativitéit. An dat ass schonn immens ageluet an déi Systemer souzesoen, an deem mer eis befannen. An dowéinst heescht et jo och Heteronormativitéit. Also et ass eng Norm, dass dat, wat als normal Virstellung, als selbstverständlech verspiert gëtt an dowéinst och oft net benannt gëtt. Well also wat ech aus menger Erfahrung weess, oder och wéi d'Gesellschaft strukturiert ass, ass, dass halt alles, wat vun där Norm ofwäicht, iergendwéi benannt gëtt. Zum Beispill, wann eng Persoun queer ass oder of color ass oder eng Behënnerung huet an dat, wat d'Norm ass, am Fong esou onsichtbar bleift. An ech mengen, dat ass dat Schwieregt dodrunner, och esou Normen ze kritiséieren, déi einfach en Afloss dorobber hunn, wéi mir fillen, wéi mir a Bezéiunge sinn, well viles dovunner net beschwat gëtt an enger Gesellschaft an esou onsichtbar bleift an doduerch och eben déi Strukturen an déi Muechtverhältnisser oprechterhale bleiwen. An alles, wat dovunner ofwäicht, muss sech iergendwou erklären. Also grad elo bei Bezéiungsformen ass et dann awer oft esou, dat wann een net seet, ech wëll mech bestueden oder seet, ech hu méi Partner, rinnen, dat een dann komesch gekuckt gëtt, dat ee sech muss erklären, dat een gëtt een op eng Feier agelueden an do steet plus eent an giff een awer gär plus zwee matbréngen, ja. dann muss een iergendwéi nofroen. Also du, du musst dech ëmmer erklären, du stees ëmmer am, am Konflikt mat der sougenannter Mehrheitsgesellschaft oder halt einfach mat den Normen, déi vun hir vertruede ginn. Dass jo mol net ëmmer esou, dat jiddwereen genau dat denkt, wat déi Norm ja, ass, ou genau dat lieft, wat déi Norm ass, mee dass halt déi Norm déi d'Idealvirstellung ass. An ech denken, dat déi déi éiweg Léift do grouss matspillt. Jo, ech denken och, dass dann also déi Gefiller vun vläicht esou Scheiteren oder Saachen net erfëllen iergendwéi präsent sinn, wann een déi Normen net erfëllt. An ech denken, dass dat och vill Leit ënner Drock setzt, well et natierlech net esou ass, dass dat fir jidderee méiglech oder machbar ass souzesoen. An ech fannen, virun allem zu Lëtzebuerg ass et schonn awer relativ normaliséiert, dass een dann, jo, mat spéitestens Ufank, Mëtt 30 dann eng Persoun fonnt huet, mat där een dann wëll eng Wunneng kafen oder en Haus bauen oder esou. Also dass schonn déi ideal Virstellung zimmlech present ass einfach an et schwiereg ass, och Bezéiungen ausserhalb vun deene Virstellungen ze féieren, wann een zum Beispill wëll Single bleiwen oder wëll eleng wunnen oder wëll oppe Bezéiunge féieren, net monogam Bezéiunge féieren. et guer net esou einfach ass iwwerhaapt Leit ze fannen, déi ähnlech Virstellungen hunn, a wann s de op eng Soirée gees, et sous-entendu ass, dass de ëmmer däi Mann oder deng Fra matbréngs an et am Fong schwéier ass, Leit eleng ze treffen an genau, also esou d'Bezéiungsweisen iergendwéi doduerch immens bestëmmt an och iergendwéi vläicht e bëssen ageschränkt ginn, géing ech scho bal soen. Jo, an och einfach Leit sech ënner Drock fillen, dat séier mussen, wéi s du sees, esou viru Mëtt 30 soll een dat iergendwéi ofgeschloss hunn, dee Prozess. Also ech hunn, ech hu selwer Leit kannt, déi wierklech onglécklech waren, dat si Single wieren an dat si nach net the one quasi fonnt haten. Ech denken, dat do och einfach ganz vill gesellschaftlechen Drock hannendrun ass, dat een da halt och dann. vun den Elteren zum Beispill gefrot gëtt, Winni léiers du endlech ee kennen, winni bestuet der iech endlech, winni kritt der endlech Kanner? Oft geet et jo guer net esou ëm den eegene Kannerwonsch, mee ëm den Enkelwonsch vun den Elteren, hunn ech op d'mannst d'Gefill, datt dat deelweis matspillt. An jo, et ass wéi s du sees, déi Leit, déi sech net deem Drock wëllen oder kënnen ënneruerdnen, déi hunn et dann immens schwéier fir Alternativen ze fannen, well et dann einfach net méi vill Leit gëtt, déi nach iergendwéi iwwreg bleiwen. En plus kënnt jo nach dobäi, datt et zu Lëtzebuerg d'ökonomesch Realitéit jo och esou ass, datt wann s du wëlls laang wunnen, da muss du wierklech vill verdéngen, well Déi meescht Leit kënnen sech nu mol einfach net eng eege Wunneng, lounen a vu kafe schwätze mer scho guer net, leeschten, wa se just eleng sinn. Also dat, du muss scho bal zu zwee sinn. Am Fong kinnt ee soe poli, Leit hätten et da vläicht méi einfach, wann een zu dräi oder zu véier ass, fir eng Wunneng ze lounen. Mee déi Wunneng muss een dann och mol nach fannen, déi passt. Jo, well zum Beispill, also mir wëllen och mat Enn 20 ufank 30 elo als WG zum Beispill weider wunnen a fir Wunnungen ze fannen déi net ee grousst Schlofzëmmer hunn an zwee kleng Kannerzëmmer mee wou iergendwéi eleng schonn d'Zëmmere méi oder manner sou opgedeelt sinn dass do an all Zëmmer eng erwuesse Persoun wunne kann ass schonn immens schwiereg. Also all déi ganz Wunnengen, déi ganz Strukture vum Wunnen sinn dorobber ausgeriicht, Ob entweder e Single-Haushalt, zwee Erwuessener oder zwee Erwuessener mat Kanner. A genau esou ass et jo och mat de Gesetzer zum Beispill, dass och d'Legislatur dorobber ausgeluecht ass, wéi vill Steieren s du muss bezuelen etc. Also et beréiert all Beräicher vum Liewen quasi, déi normativ Virstellungen, déi Normen. Dat fannen ech eben dat Interessant un The Ultimatum Queer Love, dass och Persounen, déi vläicht net hetero sinn oder vläicht net cis sinn, trotzdem och ënnert dem Drock vun deenen Norme stinn. Well also, ech mengen, et sinn zéng queer Persounen, et si cis Fraen an net-binär Persounen, déi mat, matspillen oder matspillen. Dass Reality TV, dat ass schonn och real. An och déi hunn jo voll deen Narrativ vun du bass meng grouss Léift a mir mussen ons gär genuch hunn an dat elo fir ëmmer an dat ass déi gréissten Entscheedung vu mengem Liewen krass verënnerlecht. Also et gëtt net nëmmen Heteronormativitéit, mee och Homonormativitéit, wat heescht wa queer Persounen sech un heteronormativ Virstellungen upassen. An dat gesinn ech zum Beispill och. Beim Mariage pour tous, och wann ech immens wichteg a schéi fannen, wann all Persounen, déi wëllen, sech kënnen bestueden, dass déi gréissten Ziler quasi d'Bestiednis fir jidderee sinn an dass jidderee kann an de Militär goen, si schonn einfach heteronormativ Virstellunge vu wéi Bezéiunge solle sinn. An dat ass sécher fir munch Leit dé cool, dass se sech elo kënnen an hirer Koppel och bestueden. a mega wichteg a fir aner Leit ginn et vläicht aner Themen, déi am Fong vill méi dréngend wären, mä déi vläicht och vill méi vun deenen normal Virstellungen a Fro stellen. An dann ass et natierlech och ëmmer eng Fro vu Muecht, also wee kann da bestëmmen, also weem ass wat wichteg a wee bestëmmt elo wéi eng Gesetzesännerungen et gëtt an esou. Mir hänken do iergendwéi alleguer mat dran. Hm, Also well mer beaflosst gi vun all deenen Erzielungen, vun och esou Sendungen, déi jo dann och immens, soll een dat elo homonormativ, heteronormativ, am Fong giff ech léiwer soen, esou Sendunge sinn heteronormativ, och wa se queer sinn, esou absurd wéi dat och kléngt, mee also ech verstinn den Term homonormativ awer och an a senger Wichtegkeet a sou weider. Mir si jo alleguerte beaflosst vun deene Saachen an mir sinn all beaflosst vun deenen ökonomesche Realitéiten, dat hunn ech elo scho virdrun Gesot, dat ass, mengen ech, och ganz kloer, dat d'Leit sech och wëllen kënnen bestueden, fir halt einfach Steieren ze spueren, fir kënnen Sécherheet ze hunn am Alter, fir kënnen iergendwelch blöd medizinesch Saache kënnen zu zweet ze maachen, wou een deen anere besiche kann am Spidol, wann et engem net gutt geet, wat jo virdrun net esou einfach méiglech war. Also do ginn et eng ganz Rei praktesch Grënn, wisou een soe kann, de Mariage fir jiddereen ass wichteg. Mee een ass jo net fir jiddereen. Also een ass jo zum Beispill net fir polyamuréis Koppelen oder Polyküler. Jo, dat stëmmt.
An do ass nach eng Norm, iwwer déi mer elo am Fong nach net esou wierklech geschwat hunn, nämlech d'Monogamie. Also et ass jo net nëmmen, dass ee sech bestiet a Kanner kritt oder zesummen eppes lount oder keeft, mee och, dass et déi eng grouss Léift oder déi éiweg grouss Léift ass, déi eenzeg, one, oder? Mhm. An dass so Mononormativitéit, ëmmer so laang Wierder, e groussen Deel vun deem Mythos ass. An wann s du aner Leit attraktiv fënns, op si e Crush hues, sech fir déi interesséiers, ass dat d'Zeechen, laut deem Mythos, dass déi Persoun, mat där s de zesumme bass, net the one ass, well soss géing et jo keng aner Persoun ronderëm ginn. Wat dozou féiert, dass Persounen, déi net monogam oder polyamoréis fillen oder och liewen, engersäits net déi gesellschaftlech Unerkennung kréien, well et ass jo keng richteg Bezéiung, well du hues jo méi. A wann ee wierklech nëmmen déi eng Persoun wéilt, dann ass dat jo de One an da brauch ee keen aneren. An et huet och iergendwéi esou eng kapitalistesch Logik. Dat ass mega witzeg, ech hunn gëschter e Workshop mat Jugendlecher gemeet an mir hunn relativ vill och iwwer déi Fro geschwat, ob mir als Sexualpädagoginnen denken, dass et esou déi eng richteg Persoun gëtt. An dunn hu mer esou e bëssen iwwer oppe Bezéiunge geschwat an dann huet ee vun deene Leit, déi dra souzen, deen huet déi ganzen Zäit nëmmen säin Handy gekuckt, an der éischter Rei souzen, huet zwou Stonnen näischt gesot an da kuckt en esou erop, wou mer esou iwwer polyamoréis Bezéiunge schwätzen an si zu mir, mee, mee nee, also ech hunn, ech hunn eng Frëndin an hatt gehéiert mir jo. An ech hu sou misse laachen, well engersäits ass dat dann hir Patriarchat, also déi patriarchal Virstellung, och historesch, vu Frae gehéieren de Männer, fir d'éischt de Pappen an duerch Bestietnis gi se weider ginn un dann hir Ehemänner an dem ökonomesche System quasi, mee och esou déi kapitalistesch Logik vu wann s du de One bass, da gehéiers du dech, also datt eng Persoun dir kann gehéieren, wéi quasi och esou e bëssen esou eng Wuer, hunn ech och ganz interessant fonnt. Also obwuel deem Jugendlechen dat net esou kloer war, hunn ech esou mega dat en déck gutt Beispill fonnt fir dee Mythos a wéi dee Mythos an esou déi méi grouss Strukturen iergendwéi verstréckt war, op där Gefillsebene nämlech.
Heiansdo hunn ech d'Gefill, ech weess net, an mat deene ganze Mythen a Soen a Legenden, dat dat vläicht nach vill méi al ass. Natierlech kënnt dat och aus deene ganze patriarchale Strukturen, mee doduerch dat dat schonn esou ee Grondgedanken iergendwéi säit et Zivilisatioun gëtt, gëtt et esou Mythen, dat et iergendwéi esou de One Love gëtt. wat dann ëmmer erëm geholl ginn ass, fir Saachen ze rechtfertegen a fir Leit an a Bezéiungen ze bannen, dat dat einfach scho sou al a sou mächteg wierkt, dat ee schonn bal net méi dovu schwätze kann, dat et esou ëm Wuere geet, mee wierklech ëm sou Schicksal, also wierklech sou grouss Wierder, wou een dann scho guer net méi soe kann, wouhier dat kënnt. Dat huet jo schonn wierklech eppes Spirituelles bal.
Jo, dat hunn ech dann och zu deem enge Jugendleche gesot, mat deem ech vill iwwer esou Gleeft dir un déi grouss Léift, an dass een fir hinne bestëmmt ass? Well also ech fannen dat sinn engersäits spirituell Froen déi een nëmme perséinlech ka beäntwerten, also do kënne mir och elo hei am Podcast keng Äntwert drop ginn, well ob een un eng méi héich Muecht oder iergendwéi esou Saachen déi iwwer dat Mënschlecht hinausginn, an engem Netzwierk vu je alles matenee verbonnen ass, gleeft an datt een dru gleeft, datt et vill einfach e Grond gëtt och firwat ee verschiddene Persoune kenneléiert. Dat ass natierlech eng Fro, also déi muss all Persoun fir sech selwer beäntwerten an huet och iergendwéi eppes mat, jo, Spiritualitéit a vläicht och Religiéisitéit ze dinn. An ech denken, do steet et all Persoun fräi, ze soen, ah nee, ech fannen, dat war Zoufall an ech gleewen un den Zoufall an dat war et, oder ze soen, nee, ech mengen, datt dat schonn méi ass. An dann ass et natierlech esou, datt virun allem, wa mer iwwer Relioun schwätzen, dat jo schonn u Muecht an Herrschaftsstrukturen, iwwer déi mir geschwat hunn, och iergendwéi geknäppt ass. Also et ass jo trotzdem och net fräi dovunner, sou ganz fräi. Also ech fannen, op deem, op deem Punkt gëtt d'Schwäert op jiddefalls iergendwéi zweeschneideg oder et maache sech esou ganz vill verschidde Layeren op. Well engersäits, wann ee elo wierklech dru gleeft, okay, et ass eng héijer Muecht, déi huet eis zwee zesummebruecht, mir mussen zesumme bleiwen, soss geschitt iergendeppes Schlëmmes oder soss si mer béiser am Bléckfeld vun där Muecht, dann heescht dat jo, datt ech muss un där Bezéiung schaffen an dat ech muss mat där Persoun zesumme bleiwen, soss sinn ech iergendwéi e béise Mënsch. An anerersäits heescht dat jo awer och, dat ech dann neméi kann wech goen an dat ech mech net kann zum Beispill aus enger abusiver Relatioun retten oder do raus goen, well ech si jo vu Gott oder vu wem och ëmmer un déi Persoun gebonne ginn an ech muss dat elo quasi erdroen, well dat mäi Schicksal ass. Dat ass dat engt an anerersäits zementéiert dat jo dann och rëm awer déi ekonomesch Realitéiten, déi ee jo och vläicht willt änneren, déi ginn dann a sou engem komesche Schicksal-Vorbestimmung-Trucki dann mat anzementéiert. Also ech fannen dat spannend, ne, well deen Truc vun der Erbescht, dee kann ee jo och anescht kucken. Et kann ee jo och soen, ok, wann, wann déi Bezéiung, et gëtt e Problem, dann ass mäi Partner awer net de One, dann kann ech mer jo séier en anere siche goen, deen da vläicht de One ass, ech hat elo just nach net dee richtege fonnt. Mee et gëtt en awer iergendwou, an da muss ech net un der Bezéiung schaffen. Also do fannen ech dat da rëm iergendwéi mat der Spiritualitéit, dat bréngt nach eng Kéier esou e komesche Layer mat dran, wou een da vläicht schonn eng Kéier anescht iwwerleet. Jo, ech weess, wat s de mengs. Ech hunn iwwer eppes Ähnleches nogeduecht, wann et ëm esou Perfektioun geet. An ech fannen, dat spillt schonn an dee Mythos mat eran vun der éiweger, grousser, perfekter Léift, nämlech et muss alles perfekt lafen. well soss si mer net firenee bestëmmt. Also ech sinn einfach net där Meenung, mä ech denken, datt Bezéiungen ëmmer eng gewësse Form vun Aarbecht mat sech bréngen, vun emotionaler Aarbecht, vun Aarbecht u sech selwer, vun Aarbecht un der Bezéiung. An ech denken, datt all Persoun déi Bezéiungsaarbecht och muss maachen, fir datt eng Bezéiung funktionéiert an dat net eesäiteg sollt sinn. An dowéinst sinn ech all for sech a Bezéiungen investéieren, fir datt se funktionéieren, well ee sech bewosst ass, datt se net perfekt sinn. an dass een och selwer net perfekt ass an dass dat nimools wäert esou sinn. Mhm. Ähm, well ech fanne dat ass schon so eng en Deel vun so dem Kapitalismus dee mer lo hunn, du muss dech ëmmer besser maachen, du muss ëmmer méi perfekt ginn a wann s de weess ech net déi heite Crème keefs oder deen doten Businessplan hues, dann bass de besser, wéi och ëmmer. An ech fannen dat scho bal eng antikapitalistesch Aart a Weis Bezéiungen ze féieren, ze soen et gëtt ni perfekt, et gëtt ëmmer nëmmen anescht a mir kënnen eist Beschtméigleches maachen. an deene Bezéiungen a gläichzäiteg, dat hate mer esou e bëssen an der Episod mat Should I stay, should I go? Also an et ass eng mega schwiereg Entscheedung, muss een och e bëssen evaluéieren, okay, deet déi Bezéiung mir gutt? Also wéini trennen ech mech? Wéini ass et ze vill Aarbecht? Wéini ass d'Aarbecht ze onausgeglach? Wéini ass et wichteg, meng eege Grenzen a Bedürfnisser esou ze valoriséieren, dass ech mech muss vun där anerer Persoun trennen. Also am Fong ass de Mythos vun der éiweger Léift, dat eenzegt wat doranner éiweg ass, ass de Struggle vun erausfannen, passt déi Bezéiung nach zu mir oder net a wéi vill Aarbecht ass gutt a wéi vill Aarbecht ass och vläicht némmi gutt. Sou, also ëmmer un där Grenz sech ze beweegen, un deem dass et am Fong ni eriwwer ass. Wann ech elo esou driwwer nodenken, wat s du elo grad gesot hues, dann denken ech, Et ass am Fong méi einfach wann een de Mythos vun der éiweger Léift op d'Säit dréckt, well dann kann een am Fong méi realistesch op dat Ganzt kucken. Wann ech elo denken, dat dat muss jo perfekt sinn, ech muss do elo sou vill Aarbecht drastiechen, also dann entbannen ech mech jo vun der Décisiounsmuecht souzesoen, ne, dann huet jo iergendwéi d'Schicksal decidéiert oder halt De Fait, dat dat esou eng perfekt The One, super Léift ass, éiweg Léift ass, dann kann ech selwer jo nemmi decidéieren, ob ech elo wëll dru schaffen oder net. A wann ech dat selwer realistesch kucken, also déi éiweg Léift gëtt et net, mee ech kann awer probéieren, fir déi do méiglechst laang um Liewen ze halen a fir déi Aarbecht, déi muss gemeet ginn, dran ze stiechen, da kann ech dat selwer decidéieren. Da kann ech och decidéieren, ok, dat do ass mer elo dee Punkt, wou et mer ze vill ass. oder nee ech hunn dech gär, ech wëll dech gär hunn, ech wëll mat dir dru schaffen, dat déi Bezéiung weider oprecht erhale gëtt. An déi ka sech da jo och änneren an dann ass se vläicht net méi éiweg, mee dann ass se fluktuéierend op eng laang Zäit hin. Dat fannen ech en déck wichtege Punkt, well dat ass och esou e bëssen eng Alternativ vläicht zum Relationship Escalator, oder? Also einfach vun der Rolltrap erof ze klammen an niewendrun d'Trap ze huelen a kënnen ze decidéieren, op wéi eng Stufel mer eis zesumme stellen a wat passt elo grad. Well eng vun den Äntwerten, déi ech dann och ginn hunn a mengem Workshop gëschter, war, déi jonk Persoun huet mech gefrot, Jo, mee wat ass mat Bezéiungen, déi sech an der Jugend kenneléieren? Kënnen déi fir ëmmer halen? An ech hu gesot, ech fannen dat eng mega schéin Eegeschaft, dass ee. wëll dru gleewen, dass dat eng Bezéiung ass, déi déi Wäert huet an déi een dee Wäert och wëll schätzen a behalen. A gläichzäiteg ass d'Jugend eng Liewensphas, an deene sech mega vill verännert. An ech denken, dat ass ee vu mat de Grënn, firwat a jonke Jore vläicht Bezéiungen net esou laang halen, well dat einfach Phasen am Liewe sinn, wou ee sech selwer esou vill ännert. a wou een sech selwer esou vill muss kenneléieren, dass et, fannen ech, immens erausfuerderend ass, dat och nach innerhalb vun enger Bezéiung auszeverhandelen, vu wéi een elo ass, wat een elo wëll a wat een zesumme wëll. An eng Perspektiv, déi ech immens entlaaschend fanne vun deem Drock vu Léift fir ëmmer, ass och, dass et halt ganz normal ass, sech ze veränneren. An dat mengen ech elo guer net In terms of queerness vläit och, also dass ee sech an ënnerschiddlech Leit verléift oder ënnerschiddlech Forme vu Bezéiunge wënscht oder, weess ech net, a senger eegener Identitéit sech Saache veränneren. Mee och bei Persounen, déi vläicht net esou vill Fluktuatiounen an hirem Liewen hunn, ginn et trotzdeem ënnerschiddlech Liewensphasen, wou een einfach aner Saachen brauch, also vu Plënnere bis Ofschloss vun engem Job oder enger Ausbildung, Jobwiessel, Pensioun. An ech denken, datt Bezéiungen an deenen Zäiten och ëmmer ënnerschiddlech Funktiounen erfëllen an datt et duerch déi Verännerungen am Liewe scho bal onrealistesch ass ze soen, ah nee, mee do gëtt et eng Persoun, bei där ass dat ëmmer genau d'selwecht, och mat deene Verännerungen, a mir midden eis ëmmer. Also do ginn ech der op jiddefalls Recht mat all deem wat s de gesot hues. Ech hu lo geduecht, wou s de gesot hues, vläicht brauch een eng aner Metapher wéi dee Relationship Escalator a mat all deene Verännerungen, déi ee selwer a Bezéiungen esou hunn. Ech denken dann un esou e Floss oder esou e Gewässer. dee vläicht méi grouss gëtt, dee sou méi ändert, also sou Kéiere mécht, déi emol méi grouss, méi kleng sinn, dee vläicht e Séi, e Weier, e Stauséi gëtt, ganz déif gëtt, ganz, an da rëm méi kleng gëtt. Deem kënnt Iech jo selwer iwwerleeë wat dat alles heescht fir Är Bezéiungen a fir Iech selwer. Mee ech fannen, dat ass einfach méi eng, méi e schéint Bild, ne, dat sou eppes an, am Floss ass, seet ee jo och fir Saachen, déi sech veränneren, an iergendwann versand et vläicht, iergendwann ass et vläicht eriwwer an iergendwann geet et vläicht an d'Mier an wat och ëmmer dat dann heescht. Also Dir musst Iech selwer iwwerleeën, wat déi Metapher am, am Detail heescht, dat kann ech Iech elo net soen, mee ech fannen, ech fannen dat einfach e schéint Bild, fir e bëssen eng aner Vue op dat Ganzt ze hunn, wéi esou eng Rolltrap, déi einfach ëmmer nëmmen no uewe geet a wou alles, jo. eskaléiere muss déi ganzen Zäit. An was du sees mat sech veränneren an och an der Jugend, fannen ech alles ganz, ganz richteg. An ech denken och, dass wichteg fir mol selwer erauszefannen, wat ech, wat ech iwwerhaapt wëll vun enger Bezéiung, wat ech iwwerhaapt wëll vum Liewen, wat ech vläicht wëll vun, anere Leit, mat deenen ech wëll zesumme sinn oder och net, dat si jo alles Froen, déi een am Ufank nach guer net ka beäntweren. An ech menge wat och eng wichteg Erfarung ass, ass, just well mir eis zwee elo grad am Moment gären hunn a Léift firenee verspieren, heescht dat net, datt dat fir ëmmer esou muss sinn. An och wann een am Moment vläicht dat Gefill huet, ka sech dat awer, an an der Jugend esouguer deelweis ganz séier, änneren. An dat ass e Fakt vum Liewen, dee muss ee mengen ech akzeptéieren. An dat ass och eng Lektioun, déi ee léiere kann. Wat jo net heescht, dat ee sech net déi Bezéiung da verännere kann oder sech net déi Léift da verännere kann an een net mat där Persoun, mat där ee fir d'alleréischt Kéier zesumme war, säi Liewe laang zesumme si kann. Et gëtt jo där Leit, et gëtt där Bezéiungen, mee et ass net all Bezéiung, déi esou ass. An Dat ass, mengen ech, och eppes, wat gutt ass, well et einfach immens vill verschidde Leit gëtt an immens vill verschidden Zorte vu Bezéiung, déi alleguerte ganz flott kënne sinn. An ech fannen, dat heescht och net, dass déi Gefiller, déi ee vläicht fir déi Persoun hat, elo fake waren oder net richteg waren, well ech fannen deng Flossmetapher immens schéin. An ech fanne Gefiller sinn och esou, an Gefiller verännere sech jo och. Stänneg, déi ganzen Zäit. Zu deem, wat s de gesot hues, falen mer zwou Saachen an. Déi éischt Saach, déi mer elo opgefall ass, wou s de sou driwwer geschwat hues, wéi et ass, sech selwer kennenzeléieren an erauszefannen, wat ee wëll. Deen eenzegen The One, dee mer an eisem Liewe wahrscheinlech wierklech fir éiweg an ëmmer hunn, si mir selwer. An dann ass et mer egal, sou, jo. An ech denken, dowéinst ass et och, dowéinst, do hate mer an der leschter Episod Iwwer Trennungen, mengen ech, e bëssen driwwer geschwat. Mega wichteg och déi Bezéiung zu sech selwer ze pflegen. Also ech denken, dat ass och vläicht eng immens wichteg Strategie géint deen Drock, deen op esou romantesch-sexuelle Bezéiunge laascht, sech selwer net doranner ze verléieren. An déi zweet Saach, déi mer dozou afält, huet mat Gefiller ze dinn. Ech hunn zwee sweet Bicher gelies, déi mer Iech wäerten an d'Shownotes maachen. Dat eent heescht All about love. vum Bell Hooks. An dat anert heescht Lieben als politisches Handeln an dat ass am Fong esou e Buch, dat an zwee gedeelt ass. Deen zweeten Deel heescht Kapitalismus entlieben vum Lan Hordenscheid. An béid soen eppes Ähnleches, nämlech dass Léift, well mir elo scho vill iwwert deen Deel vun der, déi grouss Léift, déi éiweg Léift, mee nach net vill iwwert de Begrëff vun der Léift geschwat. An si soen, Léift ass am Fong net esou gutt als Nomen, mee éischter als Verb, also eppes wat ee mécht, wat eng Handlung ass souzesoen. Ech fannen et interessant, dass et am Lëtzebuergeschen, also et gëtt d'Wuert Léift, mee soss seet een esou sech gären hunn. Ech géing dat dowéinst mat to love, also zu lieben, sech gär hunn, iwwersetzen. An d'Bell Hooks seet, dass et verwirrend ass, dass mir als Gesellschaft keng Definitioun am Fong hu vu wat Léift am Fong ass an dass et hëllefräich ka sinn, ze verstoen, wéi mer Léift am Fong definéieren. An d'Bell Hooks seet, dass sou an der Gesellschaft Léift oft verwiesselt gëtt mat Gefiller, also Léift ass gläich fillen, an d'Bell Hooks seet nennt dat Kataxis. Kataxis bedeit wann ee staark Gefiller fir eng Persoun entwéckelt, opbaut, sech an déi Bezéiung investéiert, datt déi aner Persoun fir ee wichteg gëtt, datt ee sech verbonne spiert, vläicht och datt ee sech verléift, an datt ganz vill Leit déi Kataxis, also dat Katacting, verwiesselt mat Léift. An d'Bell Hooks seet, dass Léift am Fong vill méi ass wéi nëmmen staark Gefiller a Verbonnenheet spieren, mee dass dat och mat Saachen wéi Commitment ze dinn huet, also sech géigensäiteg fireneen entscheeden, mat Respekt, mat Vertrauen, mat éierlech mat sech selwer sinn a mat der anerer Persoun, mat oppener Kommunikatioun, mat Care, also Virsuerg an Ëmsougen, mat Affektioun, mat Unerkennung. A wat ech fannen, wat un där Definitioun immens schéin ass, ass, dass esou wann een Léift als Handelen an als méi wéi nëmmen déi Gefiller versteet, och esou Léift a Gewalt an abusiv Bezéiungen net kënnen mateneen anhier goen, well mer jo och virdrun e bësse geschwat hunn, ok, wéini ass e gudde Moment ze goen, dass dat vläicht och esou wéi eng Form vun Hëllefsmëttel ka sinn, ze kucken, ok, wéi definéieren ech Léift iwwerhaapt a mat wat kann dat koexistéieren a mat wat net, well et gëtt jo och zum Beispill esou Love Crimes, also dass ech weess net, Feminizider zum Beispill, also datt Frae vun hire Partneren erschoss ginn, erstach ginn, geschloe ginn. A Bell Hooks seet, datt Léift ass, an dat liesen ech emol kuerz vir, The will to extend one's self for the purpose of nurturing one's own and another one's spiritual growth, also wann een interesséiert ass un dem spirituelle Wuesstum vu sech selwer a vun där anerer Persoun. An datt halt d'Forme vun Gewalt net an déi Definitioun vu Léift mat erafalen. Also ech muss soen, et huet mech relativ impressionéiert an ech hunn dat Kapitel zu der Definitioun vu Léift vum Bell Hooks schonn méi wéi eng Kéier gelies an ech fannen dat, jo, en immens wichtege Reminder, dass Léift eppes ass, wéi mer, wéi mer handelen, wéi mer eis a Bezéiung zu eis selwer an zu aneren stellen an net eppes ass, wat ee kann hunn oder besëtzen oder wat just ëm déi staark Gefiller sech iergendwéi dréit.
Also mir hëlleft dat do ziemlech vill, och fir, fir aner Saachen opzenemen, aner Froen ze beäntwerten, déi ech mer hei nach gestallt hat. Also eng dovunner wär e bëssen esou déi Fro, wann een e bësse méi al gëtt an da sech iergendwéi denkt bei enger Bezéiung, oh dat do sollt vläicht elo e bësse méi laang halen. An da steet jo do iergendwéi esou am Raum, esou ass dat dann elo the one, ass dat da elo déi éiweg Léift? Esou. An ech denke mer, et kann op jidde Fall eng laang Léift sinn, wann ee dat wëll a wann een dorunner schafft a wann een dat léift als Verb, wann een dat mécht a wann ee sech dozou decidéiert. An dat fannen ech am Fong immens schéin an immens hëllefräich, well dann, dann ass deen Ënnerscheed zu, jo, ech wëll länger mat dir zesumme sinn an ech wëll fir ëmmer just mat dir zesumme sinn, dann ass deen Ënnerscheed och einfach méi kloer, wat dat heescht a wéi een déi Bezéiung, wéi een un där Bezéiung schaffe kann a wat ee maache kann. An dat, wat s du iwwer Gewalt gesot hues, dat ass natierlech och immens wichteg an dat immens hëllefräich einfach, fir déi Saachen z'erklären a fir z'erklären, wisou dat keng Léift ka sinn. Jo, an ech fannen et och hëllefräich, datt ee vläicht kann an enger Koppel mateneen definéieren, wat fir een Léift an an enger Libesbeziung sinn heescht, fir vläicht och sech kloer ze ginn, wat esou déi gemeinsam Virstellunge sinn an ob déi op Dauer vläicht och zesummepassen oder net. Dat ass natierlech haart, also ech denken do un eege Bezéiungserfarungen, Ze mierken, dass sou déi Definitioun, déi ee selwer oder och gemeinsam vu Léift huet, nämlech liebevoll mateneen ëmzegoen, sech liebevoll ze begéinen, unerkennend ze begéinen, sech géigesäiteg ze ëmsuergen, dass ee vläicht an enger Bezéiungsdynamik gelant ass oder op engem Punkt gelant ass, wou een déi Saachen net méi alleguer kann erfëllen, och wann ee sech immens gären huet an immens staark Gefiller zu där Persoun huet, sech investéiert huet. an déi aner Persoun fir ee mega wichteg ass. En Deel vun deene Saachen, déi d'Bell Hooks seet, ass jo och Éierlechkeet mat sech selwer, mat aneren. Dass dat da vläicht déi Qualitéit ass, déi een och brauch, ze soen, okay, vläicht kann ech an där Bezéiungsdynamik, déi mer hunn, oder dee Punkt, wou mer elo hunn, dann nëmme alles gi fir meng eegen Definitioun vu Léift esou ze erfëllen. Wat natierlech immens haart ass. Jo. Mee natierlech och, an doriwwer hu mer jo och scho vill geschwat, eng eng Chance fir Saache vläicht einfach anescht ze definieren, anescht ze kucken. Et gëtt jo ganz vill Forme vun Bezéiung. Mir haten do vill iwwer queer platonesch Bezéiungen geschwat, wat dat alles ka sinn, wat fir verschidden Aspekter dat alles kann hunn. An dat fannen ech och ëmmer erëm hëllefräich fir op esou Bezéiungen ze kucken. quitte dat eng Trennung dat natierlech net onbedéngt méi einfach mécht, mä do kann een da vläicht op déi Flossmetapher kommen a soen, jo, vläicht maa mer elo einfach e Schlenker enzwësch aneschters hin an eisen, eisen Haaptfloss verdréchent quasi an duerfir gi mer elo enger Niewebaach no an dat entwéckelt sech anescht. Jo, an ech mengen iwwer net monogam a polyamoréis Bezéiungen oder och esou queer-platonesch a frëndschaftlech Bezéiungen hu mer scho vill geschwat an ech denken, dass dat Weeër a Flëss sinn, déi immens wäertvoll sinn, fir aus deem Mythos och e bëssen erauszeschwammen, sech vläicht fräi ze schwammen, souzesoen. A well mer jo grad Pride Month hunn, ass et mir en Uleies, nach eng Kéier ze soen, dass dat schonn vill och aus der queerer Community kënnt an dass dat am Fong eppes ass, wat gesamtgesellschaftlech einfach hëllefräich ass an dass ech et mega wichteg fannen ze valoriséieren, déi Aarbecht, déi Queers do maachen, vläicht och fir bestëmmte Muecht an Herrschaftsverhältnisser ze veränneren an do méi fräi Räim ze schafe wéi vläicht dee betonéierte Kanal, deen d'Idealvirstellung ass an eiser Gesellschaft.
An ech, ouni elo wëllen Leit schlecht ze rieden oder iergendwéi auszestoussen, ech mengen dat wann een a méi wäit wéi déi zwee éischt Buschtawe vun LGBT a sou weider geet, dat een dann ëmmer méi op Forme vu Bezéiungen a vu Kierperlechkeeten a vu Liewensforme kënnt, déi halt déi herrschend Normen a Fro stellen an déi halt dee Mythos vun der éiweger Léift och forcément einfach a Fro stellen. Mm. Also äh, kann dir lo einfach vielleicht ein Beispiel geben von Leuten, die bisexuell sind, die méi wie just e Geschlecht unzähend attraktiv äh, fannen, mat méi wie mat Personen von just méi wie engem Geschlecht vielleicht auch wollen zusammen sind, do ass een dann relativ séier an Beziehungsformen, wou et vläicht net the one gëtt, mee wou et vläicht einfach méi Leit gëtt. Net dat dat forcément esou ass, mee et ass awer méi einfach sech dohinner ze denken an halt aner Bezéiungsformen unzedenken. Dat ass elo just ee kuerzt Beispill geweecht. Also ech fannen dat och ëmmer wichteg fir dat ze betounen, dat halt jo, wéi s du sees, déi ganz Méiglechkeeten do opgemeet ginn an déi awer och jiddwerengem kënnen hëllefen. Jo, oder dass halt Persounen, déi vläicht a sech déi Méiglechkeete spieren, déi net den herrschenden an dominanten Normen a Virstellungen entspriechen, deenen och kënnen nogoen. Also dass quasi E gutt Liewen bedeit e gutt Liewen fir all, all ass mengt e bëssen héich gegraff, awer fir méiglechst vill Persounen. Also datt et guer net drëms geet ze soen, Leit déi Bock hunn en Haus ze bauen an zwee Kanner ze kréien si schlecht, mee datt et éischter drëms geet opzeweisen, wéi déi Strukture vun eise Gesellschaft, halt nëmmen engem bestëmmtene Pool u Leit e gutt Liewen no hire Virstellungen erméiglechen, soe mer esou. Jo. Joël, ech fannen et witzeg, du has jo am Ufank gesot, du has Angscht, dass mer iwwert meng Masteraarbecht schwätzen. Jo, hu mer elo iwwert deng Masteraarbecht geschwat. E bëssen, well déi Flossmetapher déi s du do gemeet hues, déi ech wonnerschéi fannen, ass a menger Einleitung vu menger Masteraarbecht mat dran, well ech d'Liewen an d'Schreiwe vun enger Masteraarbecht mat engem Fliissgewässer vergläichen. E Fliissgewässer ass eben eng Mëschung tëschent Floss a Séi. Hunn ech misste schmunzele wou s du dat gesot hues. An a menger Masteraarbecht geet et och e bëssen ëm déi grouss Strukture vum Kapitalismus, vum Heteropatriarchat a vun der wäisser Virherrschaft. Also mhm. well ech denken, dass ja eis Virstellungen vun Bezéiungen a vu Léift an vun wéi Bezéiunge sollen ausgesinn vun denen bestëmmt sinn. Da wenns mir hunn bëssen iwwer még Masse habe ich och geschwaart.
Ech mengen dat ass och entwer schwéier no sou enger grousser Aarbecht dann sech ganz dovunner ze léisen an en plus sinn dat einfach Themen déi ganz gutt an eise Podcast passen an am Fong ëmmer mat allem ze dinn hunn iwwer dat mer hei schwätzen. Mee ech mengen mir sinn um Enn ukomm. War mir op jiddefalls eng eng grouss Freed fir emol eng Kéier mat dir opzehuelen. Ech hoffen eisen Nolauschterinnen huet et och Spaass gemeet fir eis nozelauschteren. Fir mech war dat rem eng Kéier ganz erhellend. Dann Bleift nach iech e schéine Rescht vum Pride Month ze wënschen. Schéine Summer, wéi de Joël ëmmer seet. Stay hydrated.
Yes, a bis zu der nächster Episod. Ciao ciao.
Ciao.
Eng gutt Fro, gutt gefrot.
Eng gutt Fro. Wat huet Masturbéiere mat Kreativitéit ze dinn? Du wëlls méi kreativ sinn, dech ausdrécken, däi Stil weisen, zu dir fannen an dech verbonne fillen? Dann masturbéier. Wéi an firwat Masturbéieren a Kreativitéit mateneen verbonne sinn an sech openeen opbauen, fënns du hei eraus. Masturbéieren ass eng normal an heefeg Praxis, déi een eleng oder zu e puer maache kann. Et ginn net vill Studien zu dem Link tëschent Masturbatioun a Kreativitéit. Mee hei sinn mol e puer Punkten, déi der hëllefe kënnen, deng eege Gedanken zum Thema ze maachen. Masturbéieren hëlleft sech méi verbonne mat sengem Geescht a Kierper ze fillen, wat hëllefe kann Kreativitéit ze fuerderen. Sexuell Energie a Liewensenergie sinn gutt Dreiveren fir d'Kreativitéit ze stimuléieren. Et kann och géint Stress hëllefen. Wann ee méi relax ass, hëlleft dëst och, kreativ ze sinn. Vill Stress an Angscht kënne Kreativitéit blockéieren, well een net méi normal denke kann. Masturbéieren hëlleft och beim Schlofen. Et schléift ee méi einfach an an et schléift ee méi déif. Gudde Schlof hëlleft bei der Kreativitéit, well ee sech dann ganz op déi kreativ Aufgab konzentréiere kann. Masturbéieren hëlleft och eng gesond Prostat ze halen bei Persoune mat Prostat. Et stimuléiert Muskelen am Pelvis an et fillt ee sech méi gesond. Dëst hëlleft indirekt méi kreativ ze sinn, well ee sech op déi kreativ Aufgab aloosse kann, ouni vu Péng ofgelenkt ze sinn. Wann ee masturbéiert, stimuléiert een am Gehier den Reward Pathway, also deen Deel, dee Beloununge signaliséiert an Dopamin ausschëtt. Dopamin, den Neurotransmitter, dee beim Masturbéieren a beim Orgasmus ausgeschott gëtt, verstäerkt Pleséier, Motivatioun a Kreativitéit. Dopamin hëlleft gutt gelaunt ze sinn, sech wuel ze fillen an domat och méi kreativ an produktiv ze sinn. Masturbéieren mécht gutt gelaunt, sech gutt ze spieren a positiv Saachen ze denken an ze fillen hëlleft kreativ Energie ze sammelen. Wann ee sech gutt spiert, ass ee méi sozial an et huet ee méi Loscht sech kreativ auszedrécken. Masturbéieren, sech upaken, entdecken a sech méi zu sech verbonne fillen ass eng Aart Mindfulness, also Achtsamkeet, andeems een am Moment selwer ass a mat sengem Kierper present ass, fillt ee sech méi mat den eegenen Emotiounen, Gedanken a Sensatioune verbonnen. Dëst hëlleft dann erëm bei der Kreativitéit an dem Ausdrock vu sech selwer. Sexuell Energie huet also een direkten an heiansdo een indirekten Impakt op deng kreativ Energie. Et ass elo un dir ze entscheeden, ob s du duerch Konscht, Musek, Schreiwen oder kreatiivt Problem léisen lassgëss. Bass du nom Masturbéieren nach ëmmer horny? Dann iwwerlee der, wat deng Liblings-kreativ Aart a Weis ass ze masturbéieren.